Onyalo kawo ting' monyiew gik moko, chiayo kata gwen midwarego kata gik milosogo to omiyo joma oluongo ni yuoche ni hmm. to dhi nyuomo tero thurgi mondo oyaw ni nyithindo. To kune nyamin gi ema gonyo ne gik moko modhi nyuomrego. Nyako nyalo nyuomre kende. en owuon kodwa nyuomore to manya manya yo monyalo loso go gigene kende Kende. to omi yuocheni Eh, to tirne to tirni To jaduong' wach mar nyombo kae iwacho ni eh, ti dholuo muma sewinjo ni kidhi nyombo to garama te nie wiyi kaka dichuo madhi nyombo. Eh, en itime nang'o chon nikech aneno ka sani kadhi nyombo let's say piny ma Kanyamwa to chiemo madhi chamo an ema agolo pesane Dhok be an ema adhigo. Nitimo nang'o chon?
An ang'eyo ni dichuo seche miwuok idhi dhi omo nyako, nitie gweno miluongo ni gwend keny. Kuon mitedo ma en kuon keny. Ma ka en thuon gweno, en thuon gweno maduong' mokok miwacho ma to thuon gweno ma midwa nigo oche ma jaduong' ma wachiemo na ma yathe gweno mine ma oche na bro chamo bro nyombo na to oluongo na yuoche to yuoche ma loso chiemo go to chwalo no or gi kata yuoche ne madibede to chwalo no or gi to sani ma sani gin magu ma sani mune mukelo machiegni ni gin magu mune mukelo machiegni mondo ukenwa chiemo mondo wacham kukenwa be dak wadaga no wacham ari kenwa mano wachni wendo nokonyo ndala seche mikenwa chiemo dakang wariembo Lakini chiemo miloso mag keny to nyaka bed na mag weg dalauni ema golo thuon gweno kata dek ma iluongo dek ma dhako gi dhok thurwa dek ma dhako ma joma mon ma ken thuon gweno to kata ring'o motene kata rech motene ma gandipgi nitie andiwo ma chiemo ma dhako to nitie andiwo ma chiemo ma joma chuo ma bed andiwo ni ariyo gi sende bende ariyo ma chian achiel kata oting'o ring'o kata oting'o rech to kod mag gweno michwale tiend or ma jodala wigi ema loso To kuma ja ma oro kowo ma oro kowo to bro na konyo joman ka ni jobudho gi mm. mar en koro en diel manyuo ko nyago limo koro wa wodho mm. eh.
mana kar mi wacho no kar thuon jaduong siemo thuon kate dala ni mae ibro negne or kabiro na winjo chon ne ngatiere thuon dala kata gweno iyudo ka jaduong' nigi gweno moro dala to wacho ni ginyalo bedo gwen mang'eny to wacho ni macha to en thuon dala ne ong'iyo thuon mane onyalo chiwo thuon dala ni kose en en ko thuolo ni nyalo wacho ni thuon dala ni ma ora dwa chamo to wacho ni thuon dala ni ma ora chamo Onge kosa. To thuon dalani tije en gang'o? Ang'o momiyo en opogore gi thuon moko? En na thuon mare en morito dala, en mokok, en mochiwo jo dala, jochiwo jo gweng' ka piny ru to eh. kok, ma thuon gweno kok. Koro en thuon mani kwongo kiti dala ka macha mate en thuon dala marito nyibuche mani i dala ka. Ma seche minege ting'e nan thuon ma kini ma bro kawo nafas mare. Uh. Nyaka gibed ni seche minege to nitie ma kawo nafas mare. Seche moko seti hmm. tiwacho na ah, tuoni en koro sandani oseng'eng' en koro oche na gibiro chama koro mani ma biro kawo kare tiketo moro ma kawo kare tin itiyo atiya kode mar ichame ni i dalano onge kama odhiye en ichame i dalano kendo ni i odno